Hiki mai i te aroaro o ngā tūpuna, otirā i te āhua tō tātou kaupapa tēnei kanohi ake ra kia rata. E kohikohi nei rā ko ngā whakaaro o ngā purapura, otirā ka whakaarotia ake rā ki taku koroua ki a Koro Timirahi, otirā i ngā whakaaro ki tana hoa, ki tana makau ki a Nēni Mere. Otirā ko te whai whakaaro ake rā ki a Nēni Huhana i tēnei rā ki a Karanga Sue. Otirā rātou ngā kaumātua, ngā hautū o te waka rātou i noho mai ai hei whakaruruhau ai te rohe o Ikaroa tēnei ka tangi ake rā ki a rātou. Otirā rātou i whakangatia ai ko te reo tēnei ka tangi ake rā ki a rātou hoki mai ki a tātou ka tāwhana ko Te Ao Marae. Te Ati Awa koutou rā kei ngā ringa ringa mākohakoha, tēnei rā mātou whakakanohi mai ai i te au o te kōrero He kapa, he puna, he mokopuna tēnei kua whakaeke mai nei ki runga ki a koutou. Otirā kei ngā ringaringa, kei ngā whakawaewae, ka hoki rā ki tō te kōrero, aha, e kite nei rā ko te mata kanohi o rātou nā, e tēnei te whakaeke nei ki runga ki a koutou i tēnei rangi. Otirā kei taku pāpā e kura, otirā kei taku pāpā e o Te Waihoroi, kōrua rā, whakatau nei i ngā ākonga ka eke nei rā ki runga i tō rātou huarahi, I runga anō i te au o te kōrero ko te kaupapa e wānangatia nei rā tātou e whakanui i tēnei rangi, i tēnei kanohi ake rā. Otirā, kāre ū nei ko te kōrero kite nei ai ko te te wā e kipakipa haere nei i a tātou i roto i ēnei mahi, i roto i tēnei rangi, he roa roa tēnei tātou e whakawhāiti mai nei i tēnei rangi. Ko tāku noa iho, nā te tonotono mai tētahi kia kume ai ki tēnei tā, hei ārahi i ō tātou whakaakonga kia whakawhiwhi ki ēnei tohu i tēnei rā. Otirā, taku pāpā i ipo, koe tēnā i haere ai, Tao Sri, kawe ake rā i te āhuatanga ki ngā mahi nunui o runga i te motu tēnei ka mihi ake rā ki a koutou. Otirā, kei te poari tātou e pai nei, tēnei ka mihi ake nei, tēnei tā koutou mokopuna e mihi ake nei ki a koutou, i runga anō i te whakataunga kōrero tātou e whai mai i tēnei rā, huri, huri noa tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kua tipu rā hei oranga mō te iwi.

Ara ki te ruruku ki te karakia a mo te kaupapa o te ra. Ara kau, kau ki uta kau, kau ki tai kau ki tenei wenua, tou au. He pikipiki maunga koutou ta ngai ngai e pikipiki pare koutou ta ngai ngai. Ta aworata ua ariki maua kei te mana oro o tenei tau hau He uru ō rā. Ko te waka uruore i te kau nunui, ko te waka uruore i te kau roro, ko te waka uruore i a Ranginui e tū nei. Ka uruora ngā atua, ka uruora ngā tāngata, ka uruora ngā kōrero, ka uruora ngā wānanga. Ko te waka uruore i te kau nunui, ko te waka uruore ki te kau roro, ko te waka uruore ki a Ranginui e tū nei.

so that we can prepare the whare for graduation. Ka pai? Kore kau he pātai? Tēnā koutou. Haere rā.

Ā, otirā tēnā anō tātou, ā, kua tae tātou ki tēnei ā, wāhana te whatina mai. Ō, kia ora, kei konei ko Huri Moana Dennis, tēnā rawa atu koe i te ranitira. Tēnā rā tātou, ā, me mihi rā ki a koutou i tēnei wā e huihui pēnei ana kei raro o tēnei whare ātaahua. Te whare timatanga o ta tatou nei kaupapa. Tena tatou. Ka pai no reira pehea or how what what are your thoughts about uh, the proceedings uh, so far mai te ata hāpara early this morning the dawn ceremony uh, ki te whakarewa ake i tō tātou te hika ki tō tātou haki um, e pēhea nā whakaaro what, how, how are you feeling Ātahua kē te timatanga nei e tātou mā uh, i rongo ake ahau ngā kōrero timatanga mai Mai te kuia nei a Iritana e papa kara me papa tāmati mā. Ki ahau nei he mea pai, he mea tino tapu ki ahau nā te mea te waha kōrero o te timatanga o te kaupapa nei. Otirā ko tai ake ngā mokopuna, ngā kura, ngā kohanga kei konei ana, he whakamana, he whakarangatiratanga tēnei pōtaetanga mō te rohe nei. He pai noa ake te kōrero. Ka pai a Sapeza, kāre hei tātai te hiahia kia tino political a uh, tātai kōrero. A hoi anō he Māori tātai, nō reira everything's political. Uh, last day for elections. This is the last day to vote for your, your rohe rep. Uh, you've done five years. Uh, how has it been? Oh, look, uh, it's just an honour from the start to be able to, to be the kōrero, waha kōrero for Tāmaki first and foremost. The best rohe in the rohe, in the country, uh, Tāmaki Makaurau. Oh, well, you know, we, we, we, uh, they think we're hogging it, e hara mai noa ho tāwa, because i o mātu wā koutou mānai, I try to grab your fellas mānai, they all ran away, but the brothers in Tāmaki, you know, we're standing strong, and, and yeah, like you said. Well, well, you know, uh, You know, he mataku ahau i tēnei wā, ā, ka tatari ake ahau mō te, mō te waha kōrero ko wai ko wai ana, engari me mihi rā ki a Tāmaki, ki a tātou, ā, mō te tuku aroha ki ahau me, me taku whare, um, so waiting and um, we'll see where we go, but if we're lucky enough to, to get back in there, bro, um, uh, you know, we have a plan, we want to get our, our claim uh, uh, uh, sorted.

who've been there from the start. And I think lastly for myself, uh, to be honest, Bo, since I left the police, uh, working in the community at, at Te Puia, mm. the Kohanga Reo's been a blessing for me because it's really taught me about myself. He Māori a hau. And uh, you won't get any more Māori than Kohanga Reo, bro. Uh, uh, when it goes right, it goes right. And when kei te he ana koe, kei te hakahaka tonu ana te pōri ki a hau,